Eýni delilleşdirmeli-dä şeýdip. Gapak ýatdan çykdy. Hawa, gapak ýatdan çykdy. Gapak, oklaw, ba. un, bar. Essalamualeýkum mähriban watandaşlar! Aşhana atly gepleşigimiz siziň bilen. Gepleşigimiziň hemaýatkäri gap-gaç ýuwujy serişdeleri, dürli zyýansyzlanyjy serişdeleri, şol sanda çygly süpürgiçleri öndürmekde öňdebaryjylaryň biri bolan Täç Hil. Ilki bilen-ä Ellemizdi ýatsyzlandyraly. Şeýdem bolýar.
Öwrene jogap beredýär.
Be. Täç gelen zyýansyzlanyş serişdeleriniň hemmesi 99 üçin 10 9 göterim ähli bakteriýalar ýok edýär. Özüm ISO halkara şahadatnamasyna eýe. Öýe-de berýärler mundan ýöne. Hemaýatkärimiz hökman size ikiňize-de sowgat bar. Şampun, e şuny şampun ýerine dolansaň bolýa, soň onuň ýöne hydyr-küdüriňki ýaly bolýa-da kelläň. Hawa. Indi eziz tomaşaçylar bu günki myhmanlarymyzyň birini tanaýarsyňyz, biziň meşhur aýdymçymyz Perhat Ataýew. Perhat bir şert goýdy, ýanym bilen hökman kömekçimi getirjek diýdi, kömekçisem Näme diýip at yndyrar muňa? Kömekçisem Ýagşy bilen Myrady ýatyrjak şou-biznesde Oraz atly ýigidimiz. Hawa. Oraz Oraş diýýäňiz, hä, dogry dälmi?
Aýn Oraş diýip gidibersin. Oraş. Araş diý diýiber. Şeýlemi?
Araş bolýa. Ýere laş diýmeseň bolýa.
Ýere laş diýmeseň. Hawa. Onda Perhat bilen Perhat bilen Oraş. Oraş. Oraş. Oraş bolýa. Ýere laş Oraş. Oraş. Hawa. Indi manty bişirjek. Hamyra çolaş. Oraş hamyra çolaş onda sen. Indi hamyra çolaşmankaň ellerimize

Şeýlemi? Hawa.
Tüweleme. Bolýa, onda Perhat ilki nämeden başlaýas?
Mantydan başlaýyn. Hawa, mantydan başlaýas.
Wagt egleme diýalam. Bu ýaýsyn men hem bükýän şu ara. Hawa. Wagt egleme diýali hamir taýyn hamir getirdim. Indi indi bir gapagyň ýüzüne teper ýalak unuň.
Seppelemeli. Seppelemeli, aha.
Ýetdi. Genjeme bişirip ber. Ha ataň smakda. Hawa öň çykyş eden. Hawa. Hany onda ataň pahyryň ruhuna degsin edip bir. Ha bir tirsegini galdyrar. Hany tirsegini galdyr.
Ine-de hamyryň. Awa. Hany? Indi üstüne hep çek dämi? Ay. Ay bundan ne ne? Hany?
Bundan ne olur?
Hany?
Şey dil ya mı? Ay öyle edip böyle attır da. Şeyle mi? Aha. Tomaşaçylary bu günler näme aýdymlar bilen, näme täzelikler bilen begendirjek bolýaň? Eý nesip bolsa ýakyn ine bir täze aýdymy şekile geçirip otyrys. Şeýlemi? Nähili aýdym? Näme aýdym?
Aý bir söýgi aýdym.
Söýgi aýdymy. Hawa söýgi aýdym. Ondan
nesip bolsa oňa oraşam düşürjek klibini-le. Şeýlemi? Maňa ýöne dönük edip duşmançylyk edip roluny oýnatjak. Aý şonuň ýaly roller gowy geçýär-de muňa. Duşman rolunda.
Hawa.

Öýlenenden soň. Hä, öýlenenden soň.
40 günden soň.
40 günden soň. Hawa.
Bişdişe başladyň, dogrumy? 40 gün gelinjem hyzmat etdi, soňam sen hyzmat edip başladyň, ha? Näme üçin?
Nämeden başlady beýdip?
Näme gelinjemiň? Aý, öýlenen wagtlam näme? Gelniň bişiren naharyna göwnüň ýetmedimi, näme boldy? Bişiribilen o.
Şeýlemi?
Hawa. Hiç zat bişiribilenokmy?

Iki müň bäş, iki müň altynjy ýyllarda stalowa diýseň, näkimem ýok. Şeýlemi? Oba.
Be, öň obada goýun bakýamyka diýýärdim Perhat.
Ýok, ol-a o wagtlar bu spisekde-de ýok. Ha, Perhat, meň obadaşym-a. Hany, Perhat Ataýew. Ol kimiň obadaşy? Wah seň obadaşyň. Ha. Ha näme edýäň indi? Ay, bu menem.
Indi saja goýjak bolsaň näme etmeli? Saja ýag guýmalymy?
Aslynda ama gaýny suwa gaýnadylýar ol indi. Saja bişirilende näme ýag guýulýandyr? Tä ugur tabýamda biz. Ha.
Indi näçe bölek bişirjek bolýaň?

Ýok atam pahyr ismäkden kowlup gaýdan bar. Atam pahyr abraý bilen kowlup gaýdan diýen boldy. Indi Indi kiçi boldy.
Hamyrlar kiçi boldy. Ha uluraklarny özüm. Bar ony.
Mant üçin hamyr ýaýylanda adatça Näme? Duz garylýar. Boldy.
Ýumurtga da goşulýar. Ýumurtga da goşulýar.
Ha, duz bilen ýumurtga garylýar-da, ýaňky hamir taýynlanýar. Indi wagt almazlyk üçin biz taýýar hamir getiräýdik-de öýden. Hamir özüne edem bolsa gowy bolardy bärde. Etini has sap, ekonomlap, ýat diýmäwer, ýoňa hamirden. Ýa, ýa demirinden, ýa kömürinden diýýär-ä türkmen halky. Hamirden görýärler. Men özüme jama salyp elde goýaryn bolsa gowy bolardy şol. Şeýlemi? Boldy tapawudy ýok täze alaýynmy un. Aý bolýala indi. Bara. Ýok bolýala indi. Şeýlemi?
Hemedan daş bolsa kädi baş ýakyn ne. Erolaş we oraş oraş ne. Aýdym saz haçan başladyň?
Aýdym-saza iki müň ikinji ýylda. Iki müň ikinji ýylda?
Hawa, okuwçy wagtym.
Okuwçy wagtyň.
Hawa, şo wagt bäşinji klasdym öýdýän. Aha. Şo wagt mekdepde äýt kiçiräk çäreler geçirilýärdi, şonda hawa, aýdym aýdardyk. Mhm. Obamyzdan muzykalnyý mekdep bardy, sazçylyk mekdebi. Hawa, sazçylyk mekdebi bar. Hawa, şoňa ýerleşdik.
Şondan soň şu sungatyň içinde-de, ýöne. Şeýlemi? Hawa.

Aýdym sazy ugrukdyryp, zat edip galyberse-de, öz diňläp, söýüp diňläp, öz ýüregime ýakyn görýän halypam Hajy Ýazmämmedow. Hawa. Şony kiçikäm kän diňleýärdim. Hawa.
Rahmanam seň goňşyň dälmi? Rahman hem klasdaşym, hem goňşym, hem dostum, sadikdaşym. Tüweleme.
Hawa.

Akkordeon çalýardym Rahmanow aýdym aýdyp şeýdip bileleşip. Eý gara şeýdip bile sungatda dara Rahmanow kiçilikden bäri. Bi Ýerala bi Ýerala şum boldy ýene. Oraşy nirden tanaýaň?
He Oraşy bir gün kafe baramda şunda hamir ýaýypdyr. Aý Oraş bara. Aha.
Bulam sungat gowy görýäda Merana. Hawa. Bilýär hem goňşyňa. Bagşyny diňleýände.
Şu bagşyny diňle.
Seň bagşyň.
Goňşyň daýyny bilýänsiň onda özüň. Sungaty gowy görýän oglanlaň biri daýy. Şu aýdymdan diňleýäne.
Şeýlemi?
Hawa. Toýda toýda zatda çykyş edýärmi? Kim?

Onsoň ilkinji bişiren naharyň näme? Halypaň öwreden ilkinji biş nahary. Mäşe mi? Mhm, nädip bişirmeli mäşe? Mäş aslynda gyş diýilýär.
Näme üçin?
Gyş diýseň ola. Näme üçin?
Tomusda bolanok muňa. Eýwa.
Tutanokmy? Köp adam gyş diýýär mäşe. Şeýlemi? Birinji gezek eşidýän. Onsoň Onsoň ine mäş. Nädip bişirilýär?
Kädini mäş iýip gördüňmi Meren aga? Ýok.
Mäş içine kädi iýip görmediňmi? Mäşewaň içine kädi.
Hawa. Aý näme ol? Adatça ataýmalylar-da, dogruda. Ertir bir toýdan zatdan soň bar, bişirip beräýerin. Bolýa.
Bişirip beräýerin. Özüň bişirjek dälmi? Özüm bişirjek. Bolýa. Hany bir Oraz degiş tomaşaçylara bir degişme aýdyp ber. Şahyryň goşgularyny okap görüň. Ýok. Diňe diňleýäň goşgulary. Eý diňe aýdym diňle meniň goşgymy. Goşgym diňläň okma.
Aý näme Mergen aga seň okaýan goşgyňy diňleýän zat diýdiräýjek boldum da oňa. Menem seň naharlaryňy ýemok diýip. Menem seň zadyňy diňlämok diýjek boldum da nämäň barka seň diýip pikirlendim da.

Durdy-da pauza berdi-de, Ýazyldylar, podpisasiýa diýip dur-a. Şoňa basdylar. Basansyň-la, dogry däl? Indi basdylar. Soňam gyzykly wideolar goýarlaý diýip basdylar. Hä. Hä etdiler. Ýöne manty bişirdiler, iýdiler, içdiler, töwir okadylar, gaýtdylar. Gyzykly monda. Aýdym diňle-de onda. Gulagyna aýdym girýär-de. Bu mantyň bolman, tagamam-a balanok oň.

Owen Ahmed Bulldog diýip halk üçin şeýdip Owen. tanalýar. Aa, şo dälmi? Aý, ol tüweleme, bir gün birine jaň edýärdi ýa. Owen. Onda, aý, wideo ýaýratdy-da, hemme tomaşaçylar görendirler, sebäbi arkasynda çagalar goklap otyrlar-da, aýdymçy bagşy bolanda-da bir, Seredip durawer ony, odalaýmasyny. bir diňlenmese bir hili bolýar-da, Owen. şo toýda özümem goşgy okap oturan bolsam, gapdalymda goklap durdular. Erbet boljak-da, onsoň. A gygyryar da ýok boluň menä bärde aýdybam ýörün siziň sesiňiz meňkiden gaty çykýar zat diýip hawa. Belent çykýar diýip.
Hawa belent çykýar diýerdi. Onsoň oglanlaň biri jaň edýärdi ýaňky Ahmet aga. Ýok boluň näme näme diýip durna gülüpdir da tanapdyr jaň edýäni. Inim diýipdir Ahmet agaň diýipdir gygyryp käýinende de tondan çykýan däldir diýýärdi. Hany onda şol aýdymy diňläli yzyndan dowam edibereris.

Aýdym diňledik. Muny peseltmeli diýdiň, peseltdik. Dogry dämi? Indi e, hormatly tomaşaçylar, adamçylykdyr, ýaňky mantyň ýaýylyşyny, bükülişini, bisiljek boluşyny gördüňiz. E, bu saçdak manta garaşyp ymsynyp bolmaz. Şonuň üçin men gowy ýaýylanmasa gowy bükülýärdi. Gowy ýaýylmady hä. Bükülşine men söz ýokdur ol men günäkärligime ýaýylyşy bilen bişirilişine men jogap bermem. Bolýa bükülşem hiç.
Häzir şu gowy bişer öýdýäň dämi? Nesip bolsa. Ertem nesip edenden. Ýöne men şoňa ynamym ýok. Gapdandan bir nahar bişiräýeli diýjek bolýanda. Maslahat bererler. Maslahat. Indi ýaňy Oraşyň aýdyşy ýaly meňem esasy halypam Gelnejeňiz-dä. Onsoň özüm gowy alyp barsam, nahar öwredýär. Indi diýýän, ýene özüň gowy alyp barsaň diýýär, maňa käýemen, onsoň aram-aram sowgat alyp berip zat etseň diýýär. Adamçylygyňy saklasaň. Ho, adamçylygyňy gowy görüp, adamçylygyňy saklasaň diýýär, pylan naharyňam bişirilişini öwretjek diýýär. Seretdir o odalaýmady mı? Hawa. Onsoň maňa kiçijik pitsa bişirmegi öwretdi. Indi şo pitsadan bişiräýelimi? Aý şeýle, indi mantýuly-ä doýup boldy. Hawa. Pitsa bu hamyrymyza bolanok, hormatly tomaşaçylar. Pitsa üçin drožem goşmaly bolýar, psögem goşmaly bolýar, psök diýýäs-ä, şeker. Şekerem goşmaly bolýar, duzam goşmaly bolýar. Çaýyň sodasy. Belki täjiň zyýansyzlanýan serişdelerinden boşarka. Şoň üçin Şundan soň bar aw meniň aw. Posudamoý şo moşja şuny. Şoň üçin aýratyn Mine aldyk. Şu çaýyň sodaly hamyrdyda.
Şu hakyky pitsaň hamyry. Ýagny goşulmaly zatlarynyň hemmesi goşulan. Şekeri, duzy, droži, Ýumurtgasy. Ha? Martin ýakjagam indi. Bir bir pizzalyk mı? Ýok, kiçike kiçike pizzalar. Ene hormat tomaşaçylar, şeý diýäsde. Gelsen o kömekçi nämiş ýa? Kömekçi diýip ony getirdiň. Nä salyt etmäge getirdiň? Aý, aýlap. Gapgaç ýuwar. Täjiň ana. Täjiň gapgaç ýuwuş serişdesi näme bilen tapawutlanýar? Eliňi guradanok. Kremem içinde. Soň krem salmak geregem däl. Soň krem salmak geregem däl. Özem ýaňky gap-gajyň ýüzünde galaýanda-da zyýansyz-da. Ýaňy aýtdym-a, ISO halkara güwänamalaryny alan. Iýmägine öý äkidäýin nämen? Egen aga. Sen bar-a.
Sen

Ne bir loşka bolýamy? Bir çemçeden hawa. Bişendirleý manty.
Manty bişen bolsa alyber. Sen iý. Ýarym sagat geçsin saňa hiç zat bolmasa onsoň biz iýeris. Sen şoň üçin çagyrylyň da, ilki sen iýip görmeli. Barlap.
Içim üýtgemese onsoň biz iýibereris. Şonara nemede alaýsana. Gümmejiň haga naýyrda.
Getir sen barman taga. Yo bolly.
Aýdan jüme öý diýsa edemok da onu.
Diňe aýdym saz bilen men. He on diňe aýdym saz. Şu öýdäki aýdym sazy ýetirip dursaň özi işe. He he ýetirseň ha.
Tüweleme. Ondan

Näme de? Ýene gar ýene. Etene bolýar.
Ha, maýna şeýinmi?
Ha. Oraş. Senem mara duzlanan hyýar bolmaly. Hawa.
Şöhlat bilen.
Şol ikisini doglaşdyr. Şöhlat diýdim nämekä diýemä kalbasa. Bilýäňdämi?
Edip görün öýünde. Bilýändir.

Şu wagt birini alla ýyk göräýsene. Aý, doglaşdyr onda. Ilki bir doglaşdyr onda. Şundan. Sen hem indi bara. Boldy. Gyrgyç alýaň.
Şu taýda peýnir bar. Peýnir gyrgyçdan geçirýäň. Bol, bol, bol, myhmanlaryna ýetip gelýär. Hany?
Salgy bereýinmi jahat? Ha?
Salgy bereýin.
Gyrgyçdan. Bor, özüňde de ýetjek nägümana.

Şa kaçan öwrenmedi ony. Şa kaçan bar öwrenmändir indi. Öwrenäýmeli ekenim a. Kalbasanam kes diýdiňmi? Kalbasan. Hawa.
Dört burç dört burç edip. Ha ketçik edipmi? Hawa.
Eý aman kynay.
Pizzaň üstüne goýulýan edip bar a. Indi hormatly tomaşaçylar, pizza sözi nähili ýazylýar? Kim bilýän bolsa, şu wideonyň aşagynda teswirde ýazyň. Edil şu wagt. Pizza sözi türkmen elipbiýsinde. Iki sany kysy.
Ha?
Iki sany kysy.
Bäşik sana. Pi sa sa a diýip ýazylýar. Ýani pisse diýen ýaly ýöne soň e däl-de a. Çynyňy da bildimay bu. Owa bildi.
Sebäbi köp ýerde ýalňyş ýazýarlar.

Oroş. O men ora. Näme işleýäň?
Ylady, peýnir zat edýän. Gyrgyçdan geçirýäňmi?
Gyrgyçdan geçir.
Peýnir geçip bolandan soň pomidor. Ýetermi şu?
Ýeter.
Pomidory. Mhm. Halka halk et dogryň. Bolýa? Hiç zat üstüne goýaýar. Oraş getiren ýaman gowupdy. Baý bolman näme o şu wagt. Şu wagt bolmady. Ýek özüň jeýder ýörerdiň-de Pergatjan. Dogry dämi? Hakyky. Degädir ol bişilen mantyňyzam ilki dadyp görje iýmeli. Ondan bir ýarym saat geçirip eger oraşa işler bolmasa. Özü näle alyp barýar, onam görmeli diýýärmi?
Onsoň ýarym saat garaşýas, şoň ýarym saatyň dowamynda oraşa hiç zat bolmasa. Ondan bizem iýýäs.
Onsoň bizem iýiberýäs.
Sadannaň öz agaň dämi Umyt? Hawa, hawa.
Ýa doganym. Ay aslynda bara Öň Umyt aýdym aýdardy, men sazandadym. Bä, şeýlemi? Awa, onda Umydyň sesi birden gaty ýok, indi aýtda onda. Ha. Ýerimiz çalşdy ikimizle. Ay geçiş döwürdür da. Awa, awa, onuň sesi ýaman inçeden gowy sesi bardy onuň. Hmm. Birden bir hil. Bolsa da özünden bilipdir ha. Awa aýym kakam diýdiler ony. Sen gowy aýdym aýtmaýsana oglum diýip. Perhat Ataýew bilen ýelalaşyň we oraşyň ine bişiren mantysy. Aý men-ä büküp berdim o. Hormatly tomaşaçylar.
Sesi aýylman.
Saçdaky mantymyz. Bişdi, gelibermedi.
Bişdi, ýöne garaköýük boldy. Şu ýerde Perhat bilen Oraş, Nämäni ýalňyş etdiler? Ýagy az boldumy, ýa hamyry gowy bolmadymy? Astyna saçda bişirmeliler, şoňa göz ýetirdim. E, saçda bişýär-ä, näme üçin bişirmeliler? Ýa bişmegine bişýär welin. Ine, kiçi pizzamyzyň hamyry taýyn boldy. Ýüzüne maýonez bilen ketçup, ine, şuny ýaly edip ortalaýar. Ýöne, aga, indi pizzama ýetmeýän zat bar. Näme?
Zeýtun.
Ol islegiňe görä-le. Meniň has zeýtun iýesim gelýär.
Sen öz mantyňy ýaý bom. Sen öz garyp göýük mantyňy ýaý. Evet. Oruç.
Ine.
Ýik göräýdä şuny. Görşüňiz ýaly ilki maýonez bilen öwmeç gardyk. Soňra ine ýukajyk edip öwelen et goýýas.
Süýji bolup gelýär.
Ýik göre.

Mantynyam ýakdylar. Ýakan zor adam ýeriňe. Studiýamyzdaky ähli gap-gaçlary ýuwdurarlar şulara. Bir zady bar. Munuň üstünden häzir biz duzlanan hyýar goýarys. Ondan soňra bir bölejik pomidor goýarys. Soňra epleşdireris-de, büzüpjikge Gyrgyçdan geçirilen peýnir. Tepeler. Ýa näçe sany onuň? Ýa dograşdyryber.
Ýa käň gerek bol.
Onam uşagrak edýäň dämi?
Hawa, hawa.
Indi ýörite azyk önümlerini bişirilende ulanylýan kagyz bolýar. Şol kagyzdan hem ýazýas üstüne. Perhat durmuşunda bolup geçen iň gülküli waka ýadyňa düşýän. Ay şul öýdýän ha. Ha?
Şul öýdýän diýä. Şumy?
Iň gülkünçi. Ýok, munyň gülkünç däl, munyň
gaty gynançly ýagdaý munyň. Men mantaga ilenýän, ilenýän galym. Bak men şu azyk önümlerine gynanýan.
Ýöne de bar. İçi bişmändirmi?
İçi bişipdir.
İçem bişipdir.
Daşy ýanyp durýar. Näme üçin ýandy ol?
İçi bişen bolsa da. Ine duzlanan hyýar atdyk. Ýöne islegiňize görä zeýtun, ondan Käbir ýerde mekgejöwen diýişlerini atýar. Hawa. Towukdanam bişirseň bolýar. Towukdanam bişirseň bolýar. Aý, bir-ä şeý diýip iýýär, sen ony al länim, ony içine pomidor guý, hyýar, ot, Başga näme tapsaň, ukrop, näme tapsaň goýber. Pomidor, pomidor, gaýrat ediň, oglanlar, pomidor. Pyçak ýokmy? Pyçak kän. Perhat Ataýew bilen Ýerala bi her gezek Ýeralaş. Indi seň adyň Ýeralaş bolup galar-a. Hä, şeýle bolsun, Nažum. Perhat Ataýew.
Ow. Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigine näçinji sanda gatnaşdyň sen? Näme?
Sekizmi ýa? Sekiz, sekiz.
Hä, näm? Sekiz PMK diýip. Sekiz PMK diýip.
Sekiz sany diýip-de şo. Näle bu gepleşik umman? Gepleşik gowy Mergen aga. Ýene bir gezek ýazsaň kem göremok şony. Şeýlemi? Ýene gatnaşjakmy?
gatnaşyp Ahmyrna. Hawa.
Mähriban tomaşaçylar, e, goýduk. Garaz atmaly zatlaryňyzy ataňsoň üstüne Mergen aga, Hamdollar, Hamdollar, ýaz. Hamdollar. Pomidor. Onsoň şeýdip gyraryny şeýdip büz- büzýär üstüne. Şeýdip büzýär. Dört burçundan. Bärden epläp, şeýleje epläp büzýär. Munam şeýleje epleýär. Büzýär. Munam epleýär. Büzýär. Şeýleräk boldy. Üstüne peýnir sepeleýär.

Uwelen et. Ýöne öz islegiňize görä towukdanam etseň bolýar. Ýöne uwelen et ýa-da towuk bolsa-da çak bişegen bolýar. Goýduk. Nedir? Owadan Ýöne aýry. pomidor gerekmi? Pomidor gerek.

Şol gulagyňy kesseňem duýmaýaň diýýänler bar-a. Şoň şoň taryhyny bar-a, şoň taryhyny menem bilemok.
Sen şuna bir ýerden göçüripsiň öýdäne. Ha?
Nemeden?
Nämeden?
Bir ol fitsimi pizza. Ýa, ýa, fitsini däl. Şu bar-a, o neme restoranda bişýärdiler edil şunýany. Meni üçin edinler şony. Şeýlemi?
Täçgilde-de bar eltip bermek hyzmaty. Her gezek aşhana. Dünýä pizza däldir a o. Ýok, her gezek bişirler aşhana gepleşende. Näme bişirilse şony tomaşaçy ýüwüş serişdeleri getirýärler. Ha. Ýüwüş serişdeleri diýýän syzlanyş serişdeleri. Ýöne ýaňky isleseň. Eliň gurudana goýdy. Krem içinde. Kremem içinde.
Beh, tüweleme sen a ýöne mahabatçy edäýmeli eken. Täze işe girseň hem boldy. Kabul etmediler meni. Näme üçin?
Näme edibilýäň sen täze girende? Mysal üçin paýlaýbilýän. Paýla bilýän.
Paýlara paýla bilýän. Paýlama gerek däl o.
Özleri üstüňe öýle alyp gidýärkäler. Öz üstüne getirýäne şonýa pul içjek bilen.
Ine peýniri goýduk. Batany öwren şu wagt, öwren ýigren ýa käri. Hünäri öwren ýigren ýa. Çörek bolsun ýa başga naharyň ýanan ýerini iýmeli däldir. Sebäbi şo hakynda Bir türkmeniň gadymy rowaýaty bar. Gadym-gadym zamanlarda bir täjir uzak ýola kerwen bilen ugrajak bolýar. Şonda üç sany gyzy bar ekende. Ana gyzlaryna diýýär, e, size uzak ülkelerden näme getirip bereýin diýýär. Aý biri diýýär, maňa plan hili köýneklik mata getirip ber, biri diýýär, maňa plan hilek e, altyn zynjyr getirip ber. Ondan körpüz aý diýýär, Kakam jan sen sag aman gelseň bolýa ýöne ýolda näme biş düş etseňiz çörek iýseňizem nahar iýseňizem şoň ýanygyny getirip berseň bolýa maňa diýýär. Bi aý bor geňräk görsede garaz ýaňky täjir bolýa diýýärde. Soň argyçdan gelýär kerwen gelýär welin gyzym saňa plan zat getirdim seň sargan zadyňy getirdim mata getirdim aýdanjyry getirdim. Saňa da gyzym ine Şu ýanyk diýdiň şulary getirdim çöpläp. Ýaňky şu ýanyk zatlary alýada gyzy. Bir düýäň öňüne oklaýa. Hmm. Düýe ýaňky zatlary iýýäde diýe. Ölýä diýerde. Onda. Ondan şol halat edendigini Özüni halas edendigini diýä, näme bilýär diýä-de. Kakasy gözi ýetýär-de diýä. Gyzyna berekella diýemşine şeýleräk-de oň ýaňky taryhy ol iýmelläl-de şo ýana. Hawa, şo ýanygy iýmelläl diýip düşünje bar. Şo gara ýanyk ýerini goýýandyr asylam türkmen halky. Onda adamyň saglan. Oba. Bana tutuş mantygyny goýaýmaly boldy. Ýa gyrasam, diňe gyrasy ýanyma maňa oňmadymy? Bu mantygy öýüňde düýeligiňiz ýokmy?
Düýäňizi öldürip bererin diýýäňmi? Biz oňa çaý bermeýän bolsa näme bererdik?
Aý, çaý bermese et berer-dä näme? Munuň öz ady bar ýa. Öňem bir iki sany ýaňky çopan diýýä gürleşýärdi, sygyr çopanlary. Ferma diýýä-de, ferma. Biriniň diýýä süýt meýilnamasy artygy bilen dolýar diýýär-de. Hawa. Ýani sygyrlar süýtlek diýýär, şeýle bir süýt berýär, ýerläp ýetişenok diýýär. Onsoň beýlekisiniňki hem oň ýaly däl diýýär. Onsoň soraýar diýýär, şunda sen nädip beýdip Sygyrlaň süýt dök bolýa diýýä ony diýýä. Aý olar diýýä meň dilime düşünýä diýýä. Aý diliňe düşünende näme diýýäň diýýä. Aýo. Irden barýan diýýä diýýä. Barýan da diýýä. Hawa sygyrjyklam. Bu gün bize süýt berýäňmi ýa et berýäňizmi diýýän. Hany mahabatyňam göreli. Näme et? Elimi guradanok.

Ay.
Olmana bir täzin.
E sen şu an şu özün at bayda. Ben ayıracak kaldı. Sen bana bir daha yeni bir daha var. Oral. Ýere laş diýmeden äde gelenoklar. Oraz adyny tutmaň. Özüne diýilýändirim öýtme oraz diýseň.
Täjiň bara.
Oraz diýýädi. Hawa. Täç hiliň bara. Hawa. Şu Ýuwujy serişdesiniň ýekeje damjasy bara. Hawa. Tutuş gurtly ýaşaýyş toplumyna ýetýä-de. Ine şeýtdik. Birinasy orda çaýlap, peçe dokmakam ilki.

Ine şu wagt e, görşüňiz ýaly hormatly tomaşaçylar 200 derejede goýdum. Ýöne näçe wagt goýmalyny men anyk bilemok. Soraýyn jaňadyp.
E, aram aram seredip durmaly. Eger e, daşyndan hem bildirýär-de bişen bolsa, hamir bişen bolsa, onda e, serederse alyp iýereris. Aý dag bolman siziňki ýaly ýanmaz öde. Indi şu wagt e,
Mantynymy?
Barmydy? Gören ýaly mantyňyz ine. Ine. Hany getir. Ine. Ine, hormatly tomaşaçylar. Gapdala geç. Biziň o, biziň Biziň aşhana. Ine.
Meşhur aýdymçymyz Perhat Ataýew. Sen dogrusy Men bükdüm ha. Sen

Aýna Ylaýyk aýdym diňläp bolduk. Ylaýyk ýarym sagadam geçdi. Indi häzir öçürýäs. Indi daşky eşimden hem seretseň, eger şu hamyry Bişendir öýtseňiz, o taýda diňe bir üwelen et bişmelilär. Şonuň üçin bişendir diýip öçürdik.
Aýdyp bulka ol öýdýä. Bulka meňzäle. Nere?
Ene.
Etin mantiňden ha olsun. Ay yok.
Mantıça yerler olmaz ya. Ne hamir bir şey olsa öğlen ete bir şeyler deyip tama edýän.
Gitmiş, Mergen ağa, biz çagyran ýaly bolup durus-la.
Ine görşüňiz ýaly, gaty kän meselemde şuny görkezsek, gowy gelmeşmändir-de şu taýda açylypdyr. Ol ýöne hiç.
Şowuşupdyr. Hä, ýo şuny görkezeli. Bismillah. Hä, etem bişipdir. Galan zada bişirme gerek däl. Sebäbi şöhlat gaýnadylan şöhlat. Hawa. Ine. Hany onda iýip görüň. Sen meň üçin almaýaň, men sen seň üçin alýan.
Diňe şu bişirme. Ýok.
Gel şeýdeli, Oraz. Her kim Her kim öz biçilen zadyny iýsin bolýamy?
Gowy bolup durmam.
Men öz biçilen zadymy reklama edip oturman mahabatdan oldum. Ay dişiň döwjek ay benim. Aýyr oman diýiň o. Soňuna gelniňe sen bir zat, sana bir zat bolsa gelniňe biz jogap bermeli. Brat sen ýerine gaýt ýa. Gaty bet bolupdyr. Aýdam, gowuşyp durmy? Ýer-ä laç bi Oraş. Iýip görsene. Perhat bilen Oraşa taşda manty bişirdiler. Ady manty. Taşda kömür bişirdiler. Menem ile nesip edenden Kiçi pizza bişirdim. Tagama erbet däl. Gördüňizmi? Hamyryna maý içmeýäli. Men bir taýyn hamyr getirdik de, ýumurtga, drož, şeker, duz, hemme garmaly zatlaryny garýarlar. Ondan soň ýaňky ýaýylyşy, bükülişi özüňiz gördüňiz. Siz hem öýüňizde öý şertlerinde bişirip bolýan tagam. Bişirip görüň, nähili bolupdyr. Üstüne-de özüňiz näme islegiňize görä atybermeli. Doglan güni mantymy çykyp görjek ýene täze. Doglan günüňde? Haçan doglan günüň? Indiki ýylyň.
Fewralyň otuz birinde. Fewralyň otuz birinde. Tüweleme. Ýok, çyslarda.
Hawa. Onda näme, Perhat, saňa-da döredijilik äleminde üstünlikler arzuw edýäs. Başlaryň abadan bolsun, janyň sag bolsun, owazyň elmydama belentden ýaňlansyn. Gepleşige çakylygy kabul edip geleňe minnetdar. Janyň sag bolsun. Oraşjan, saňa-da Döredijilik äleminde uly üstünlik arzuw edýäs. Hawa, elimde ama şuň ýaly gepleşiklere gatnaşyp gyzyklandyryp dur. Täze ýüz a, birinji gezek ine.
Birinji gezek ýaýlyma çykyp görýär. Birinji gezek ýaýlyma.
Galdyň onda. Öküz prosmotryň gitdi ýüzüne.
Hawa. Şu ýanan murda bir müň alty ýüzüň derdi ýene ýanmady. Ýanmady. Halas etdi. Hawa. Onda mähriban tomaşaçylar, şu aşhana gepleşik Mergen Annamhammedow YouTube kanalynda goýlar. Şu kanala agza bolmagy unutmaň. Sanda gürze. Seňem ýutugyň goşulsyn men. Bergat Ataýewiň hem ýutup kanaly bar oňa goşulsaňyz goşulyň görýin ýöne ilki meňkä goşulyň.
Men ýutugyma ýok ymama goşularyn.
Onda mähriban tomaşaçylar biziň hemaýatkärimiz ýaňy belledik dürli zyýansyzlanyjy serişdeleri çygly süpürgiçleri, gap-gaç ýuwujy serişdeleri öndürmekde öňdebaryjylaryň biri bolan Täç Hil, Täç Hil, Hiliň kepili. Janyňyz sag bolsun, öý-ojagyňyz abadan bolsun!